Мин, хыялың синең. Сагынганда, күзләреңдә сагыш булырмын. Мин, хыялың синең. Җаның тынгач, уйгатучы тавыш булырмын. Җиде ятлар белән тулса дөньяң, мин һәрвакыт таныш булырмын. Мин, хыялың синең. Мин булганда, бөтен галәм сыяр учларыңа. Мин, хыялың синең. Ләкин сыймам, беркайчан да сыймам кочагыңа. Сөенербез бергә, Төренерсең минем белән сагыш учагына. Мин, хыялың синең, каның булып, Йөрәгеңдә мәңге тибәрмен. Мин, хыялың синең, ялгышсаң да, Гел изгелек кенә теләрмен. Син терелсәң, мин дә терелермен, Син үлгәндә, мин дә үләрмен. Мин. хыялың синең дөресен әйтергә кирәк юрфакта укыган чагында ук нәкъ менә мине юридик факультет шигърияткә алып кереп китте дип әйтер идем чөнки нәкъ шушы студент чорында мин профессиональ дәрәҗәдә дип әйтергә була инде иң кимендә үзем шулай ниятләгән килеш иҗат итә башладым шушы чорда үстем дип тә шагыйрь буларак формалаштым дип әйтәсем килә шуңа күрә башка кешеләрне татар филологиясе яки журналистика факультеты тәрбияләсә шагыйрь буларак мине юридик факультет тәрбияләде

гөрләп бара аллага шөкер э, әлбәттә ул уйларың материальләшә дип әйтмәс идем әлбәттә мен мен әйтер идем догаларың кабул булуы дип бәлки әти әниләр дә әйтәләр берәр сүз әйтсәң кирәкмәгәнне фәрештәләргә эш ясама дип әйтәләр име шуңа күрә ул чынлап та ул, ул әйбер бар инде уйларның сүзләрнең материальләшүе дип әйтик һәм бигрәк тә гамәлләрнең мин дә шагыйрь булырмын дип башыма да китермидер идем ләкин шигырьләр язадыр идем рәхәтләнеп язадыр идем яны ул бер хобби буларак Булыр дип уйлаган идем мин аны. Ул хәзер дә аны әйтеп булмый, ул хобби мул, профессионализм, аны дөресен әйткәндә аерып та әйтеп булмый. Э, чөнки бүгенге көндә татар шигърияте белән барыбер акча эшләгән кешеләр бик сирәк. Шуңа күрә ул профессиональ иҗат була аламы икән, юкмы икән, уйларга кирәк. Ә менә нәкъ менә редактор булып эшләү ансы инде ансы әлбәттә ул профессия инде өстән төшсен иде ул һәрвакыт төшеп торсын иде ләкин һәрвакыт төшеп тормый ул Шуңа күрә дә өстен төшкән шигырьләр аеруча кадерле. Аларны үзең дә танымыйсың, ул, ул синең генә хисең түгел, ничектер э, күкләрдә йөргән бер дулкынны тотып алып иҗат иткән кебек. Ә инде шул ук профессионализмны тотып тору өчен үз, үзеңә заказ биреп тә э, иҗат итәсең һәм кайчагында шулай заказ биреп иҗат иткәндә өстен үзе дә төшә башлый инде ул Аллаһның рәхмәте белән. шуңа күрә монда нидер алтын урталык турында әйтер идем үзеңдә көч куярга кирәк һәм шул вакытта өстән төшкәндә бер өлеш көтергә кирәк шушы икесенең уртасында булырга кирәк чөнки әгәр дә үзең генә көч куеп язасың икән ул аның ихласлыгы аның э, шигърияте югала дип әйтергә була нәкъ менә шигърият өлеше нәкъ менә романтик өлеше э, әгәр дә өстән төшкәннән көтеп ятсаң син бөтенләй шагыйрь булудан туктарга мөмкинсең һәм киләчәктә иҗат булмаска мөмкин шуңа күрә менә шушының урта алтын урталыгын табып иҗат итәргә кирәк дип саныйм ул инде шигырьдән ваз кичү минем өчен ул теге иманыңны сату белән бер инде шуның өчен әлбәттә кәеф төшкән чаклар бар әсәр шигырь язып булмый әле дип уйлаган чаклар бар борчылган чаклар бар ник килеп чыкмады икән менә монда шигырьләр кайчагында уйлыйсың

Кай такташ әйтәбез, мәхәббәт төбәсе белән калды дип. Э, Тукай әйтәбез, туган тел белән бөтен кеше дә белә торган. Муса Җәлилне әйтәбез, кишер илем белән калды дип әйме. Мөгаен, андый шигырьләр булыр инде ул. Ләкин бөтен шигырьләрдә калырга насыйп булсын инде. Бер генә шигырь белән түгел. 60-70 елларда яшәмәс идем. Чын күңелдән әйтәм мин моны ихластан. Әлбәттә, ул вакыттагы ул чорның матурлыгы, ул чорның гадилеге дип әйтим, бер яктан кызыктыра ул. Ләкин ул чордагы вәзгыять миңа бик ошап бетми. Сүз дә юк, беркадәр теге гаделлек булган инде кеше арасында. Э, ләкин минем өчен мәсәлән, ул чорда яшәсәм, я бөтенләй шагыйрь була алмаган булыр идем. Я әйткәнем дә бар, кешегә дә чөнки ул вакытта бик популяр булган ниндидер исерткеч эчемлекләр куллану һәм шуның белән хәтта язучыларның шагыйрьләрнең яман атлары да бик күп чыккан шуның аркасында шуңа күрә мин ул чорда яшәсәм дә мөгаен шагыйрь булмаган булыр идем яшисем килми ул чорда мин дин рөхсәт ителгән чорда яшисем килә минем өчен бу бик принципиаль әйбер иҗат иткәндә барыбер аның үзенең вакыты була Өч кызың өстеңә менеп утырса да, шигырь язасың инде ул. Күңелгә килсә, әлбәттә, аны язмыйча калдырып булмый. Уйларга ярамый, минемчә, менә бу кызларым аркасыннан да шигырь яза алмыйча калдым дип. Алар булмасалар да, мөгаен, мин яза алмаган булыр инде, мәсәлән. Алла сакласын, ул күз алдына китерергә куркыныч. Шуңа күрә алар безнең дөньябызның чәчәкләре дип әйтик инде, алар безнең тормышыбызның яме. Шуңа күрә алар булганда, алар булганда иҗат итү барыбер җиңелрәк. Никадәр вакытың әз булса да, шигырь язарга бит инде ул унар сәгать вакыт кирәкми. Роман да түгел ул, хикәя дә түгел хәтта. Шуңа күрә 15 минут вакыт җитә, ә 15 минутны инде аны табырга була һәрвакыт. Тәэсир иткән язучы миңа бер юлы дустым Рушан Джек Керуак дигән кешенең китабын бирде. Сүз дә юк. Э, ул ниндидер без э, өйрәнгәнчә классик э, әдәбият түгел, ниндидер журналистик язмасында ашаган. Мен карадым да, карам әйтәм, болай язып була икән. Бу бит инде юл язма язган инде ул шундый кызык итеп. Үзе әдәби әсәр дип бара инде. Болай мин дә яза алам икән дип, шуңа ияреп, беренче мәртәбә яхшы мәгънәсендә хикәя яздым. Менә ул минем өчен чынлап та этәргеч булды. Һәм этәргеч булган шагыйрь язучылар, әлбәттә, безнең татар әдәбиятында бик күп. Мин үлә бетә студент чакта Ркаил абыйны укый идем. Үлә бетә Газинур абыйны укый идем, Галимҗан абый Гыйльмановларны укый идем. Э, тагын э, Мөдәррис Әгъләмне укый идек. Менә аның матур булмаган шигыре юк шикелле инде. Мәктәптә укыган вакытта Риан Харислар, Рауль Фәйзуллиннарны укый идем. Менә Шуңа күрә алар, мөгаен, тәэсир иткәннәрдер иҗатымда да. Һәм, әлбәттә инде, авылдашыбыз Әхмәт абый Рәшитовның булуы, аның безнең күршедә туган, үскән булуы, бер, бер йорт аркылы гына күршедә дип әйтик инде, ул әйбергә бик нык тәэсир итте. Чөнки шагыйрь кеше ул безнең авыл өчен бигрәк тә бик гениаль кеше иде ул. Ул бик хөрмәтле кеше. Төрле авыллар була, гадәттә бай кешеләрне генә таныйлар. Ә нәкъ менә безнең авылда иң хөрмәтле кешеләрнең берсе ул Әхмәт әбей Рәшитов иде. Чөнки ул кайткан саен зур кичәләр үткәрәләр, аның җырларын җырлыйлар, безнең авылныкы дип горурланып үзләре язган шикелле һәрбер авыл кешесе. Шуңа күрә менә ул нәрсә ул э, йогынты булды сүздә юк. Әхмәт әбинең йогынтысы бик көчле булды. Хәтта ул үзе дә беренче китабыма э, кереш сүз язды бит инде. Шуңа күрә иҗатыма тәэсир иткән кешеләр бик күп һәм аларга мин барысына да һәммәсенә дә бик рәхмәтлемен. Гармон уйнау инде ул безнең өйдәгеләр өчен бик табигый әйбер иде. Чөнки минем э, дәү әтием дә гармун уйнаган, әтием дә гармун уйный иде. Хәзер дә уйный, Аллага шөкер. Э, шуннан инде алар да уйнагач, миңа да уйнарга туры килде. Шуңа күрә бик табигый. Ә инде нәкъ менә гармон уйный башлау, ул әлбәттә әтиемнең абыйсы Диалуй белән бәйле. Ул Әгәр дә гармон уйнарга өйрәнсәгез, мин сезгә магнитофон алып бирәм дип, башка әйберләр белән кызыктырып, менә шулай өйрәтеп җибәрде. Әлбәттә, ул бүләкләр турында без оныттык та инде, ләкин гармон уйнау өйрәнү үзебез өчен булды. Һәм бик файдалы булды дип әйтер идем. Рифат, безнең әдәби портрет проектының э, традицион соравы бар. Э? Э, ул да булса шулай яңгырый. Татар әдәбиятының киләчәген ничек фаразлыйсың? Татар әдәбиятының киләчәге иң мөһиме башта булыр дип уйлыйм. Аннан соң киләчәге үзебездән тора. Әлбәттә, үзебезнең тырышлыгыбыздан, һәрбер татар теле укытучысының, һәрбер татар әдәбияты укытучысының тырышлыгыннан тора. Һәм әлбәттә, инде үзебезнең балаларны ничек тәрбияләвебездән тора. Ә киләчәге матур булыр ала теләсә, безнең шушы көнгә кадәр халкыбыз яшәгән, Инде менә 63 елларда да уйлаганнардыр, моннан соң инде татар шагыйрьләре булмас дип, без Аллага шөкер менә 2000 еллардан узгач та 2010 елларда да иҗат итәргә килдек. Хәзер дә килүчеләр бар. Һәм киләчәктә дә шулай булыр Алла теләсә. Чөнки безнең халкыбыз шигърият ярата, безнең халкыбыз укырга ярата, безнең халкыбыз китап ярата.